Исәнмесез! Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар! Без сезне сәламлибез. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Турыдан туры эфир башланып китте. Әйдәгез, кушылыгыз. Һәр көнне мин шуны әйтәм, ютубта, вконтактеда һәм инстаграмда сез шушы туры эфирны карый аласыз һәм әлбәттә сез лайклар куя аласыз. Көтәбез. Менә хәзер, әйдәгез, менә хәзер 5 секунд сез лайк куясыз. 1 2 3, 4, 5. Лайк куйыгыз һәм шулай комментарийларны күбрәк, күбрәк языгыз, күбрәк калдырыгыз. Инде монда, беләсезме, һәр көн саен иң беренче булып безгә э, Рафис Нуруллин э, комментарий калдыра. Монда да иң беренче булып язан хай-хай дуслар. Э, диләр, э, Ливерпуль чемпион. Ливерпуль чемпион, чынлап Рафис, рәхмәт. Айрым рәхмәт сиңа менә шушы э, комментарий өчен. Һәм э, Фәридә безгә яза, яхшы эфир сезгә. Менә Фәридә э, Яхшы эфир теләгәннән соң, әлбәттә, эфир менә дигән булачак. Димәк, безнең эфир чыннан да башланып китте. Комментарийлар турында мин әйтәм, кичә без игълан иттек конкурс, ярыш, ягъни иң актив, иң креатив комментарий өчен язган кешегә без Сәләстордан бүләк. Ул да булса менә шундый футболка һәм инде беренче җиңүченең исеме бар ул да булса менә иң беренче комментарий язган егет рафис нуруллин рафис котлыйбыз сине менә бу футболка синеке футболка синеке һәм инде Э, Рәфискә без тапшырырбыз бу футболканы, ә безнең ярыш дәвам итә. Шуңа күрә э, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез күбрәк комментарийлар языгыз. Шулай актив булганнарга, иң креатив булганнарга шулай ук тагын бер футболка Сәләт Стордан без әзерләдек. Шуңа күрә сезнең комментарийларыгызны көтәбез. Исәнмесез, сәлам диләр безгә. Барызга да сәлам. Изге шишмәгә сәлам җиткерәләр. Инде лидерс биләр форум дәвам итә. Әлегә безнең өченче көн э, кичә безнең интеллектуаль турнир узды. Әз генә нәтиҗәләр турында әйтеп китәбез. Өченче урынны яулады Кубрат Ханаланы. Э, икенче урынны яулады Моде аланы һәм беренче урын чемпионнар Ливерпуль шикелле. Чемпионнар күлтәгин аланы. Котлыйбыз тагын бер кат э, призерларны. Э, инде кичә безнең интеллектуаль турнир шундый э, квиз форматында узды. Һәм инде шундый тәкъдим бар шул интеллектуаль турнирдан. Хәзер безнең булачак репортаж Ришат абый, Булат абый әзерләделәр ул репортажны. Әйдәгез, рәхәтләнеп Карап китик әле аны.
Димәк, безнең бүген интеллектуаль кичә. Тукта, ничек инде кичә? Ул бит бүген.
Сәлам! Сез үзегезне интеллектуаль дип саныйсызмы? Ну, такой 50 на 50. Ага, кто 50, кто 50. 50 ара 50. Минем дөрес җаваплар бар. Беренче сорауга җавап әтәч. Икенче сорауга җавап конверт. Өченче сорауга җавап 16. Кем фаворит бүген? Атила.
Ә хан кая?
Белмим.
Беркем дә белми ханның кая икәнен, дуслар.
Әгәр уенның башы дөресме? Ә уенның аягы кайчан була?
Казахта.
Җавапларны бирәсезме? Юк. Берәр сорауга җавап бирдеңме? Әйе.
Дублин. Дубль 2 була бит инде ул. Дублин.
Бик дуслар. Квадратик трансфер. Да. Күпме акча кирәк сезгә? Синең аны хәтле юк бит. Толстовка.
Миндә дә бар ул.
Матур зур борын.
Миңа кирәкми.
Я здесь ничего не решаю, но я здесь сижу красивая. Айгуля так сказала. Минемме IQ 120. Аның 120 түгелдер дип уйлыйм. Булат абый!
Булат абый юк. Булат абый син кая?
Менә шул кадәр инселек. Менә өч хәрефтән торган сүз әйтегез әле.
Җир. Биш сүздән торган хәреф әйтегез әле.
Аспарух!
Аспарух! Бу минем уен түгел.
Ә синең уеның нинди? Волейбол.
Менә ул безнең форумның иң танылган тычканы. Сәлам, синең исемең ничек? Тотыр.
Сәлам! Эх!
Сезгә каршы уйный Хан Сон Мин Пекин шәһәреннән. Сез әзерме? Юк.
Сәлам, кызлар. Сәлам.
Все, ярардай, уңса, пока.
Коломна кыстагыз. Бер минут уза хәзер әйдәгез. Җәнәт табы, җәнәт табы, точно, точно, җәнәт табы. Сиңа әйткәндә акыллы дусларың бармы? Бар инде.
Синнән дә акыллырак бармы? Юк.
Дезгегерме IQ алган кыз җиңде. Димәк, ул алдаламаган. Ә менә теге кызлар алдалаган. Афәрин. Я же говорил, Изигер. Әйе, әйе, әйе, это я, я. Вә сезгә бүгенге чара ошыймы?

Чего страшного? Не плачь, ладно? Все будет хорошо. Менә инде кичке чарада тәмамланды һәм барысы да таралыштылар. Ә димәк, безнең репортаж да тәмам. Ришат абый, нәрсә дип уйлыйсың?
Минемчә, безгә икенче елга килеп, үз команда туплап җиңәргә кирәк.
Абау сырау сәхифәсе. Рәхмәт Ришат абый, рәхмәт э, Булат абый. Минемчә бик шәп, э, кызыклы, шаян репортаж без сезнең белән карадык. Миңа шәхси миңа менә бу яңа дуэт Э, ничек алар эшлиләр безгә бик ошады әгәр дә сезгә дә бу репортаж һәм аларның э, эшләре ошаса шулай ук комментарийларыгызны һәм сезнең уй фикерләрегезне языгыз әле безгә бик тә ошый э, диләр безгә сезне күрүемә бик шат сәлам сезгә изге чишмә сәлам татар халкы дип безгә язалар молодцы балалар әфәрин Бик зур рәхмәт. Ә безнең туры эфир инде дәвам итә. Һәм хәзер биредә безнең сәхифә

Благодарим вас за то, что здесь сегодня вместе с нами на форуме и вместе с нами в проекте «Салят Лайф». Я напоминаю, с нами была бизнес-тренер Акбарсбанка Алия Айтуганова. А мы продолжаем. Без давам итәбез һәм хәзер безнең тагын бер сәхифә булачак. Ул да булса Сәлкеш versus Әйдаман. Без кичә карадык беренче чыгарылышны. Хәзер инде безнең булачак икенче чыгарылыш. Карыйбыз.
Исәнмесез, исәнмесез, исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Сезне өр яңа уенда сәламлибез һәм ул да булса Эдаман versus Сәлкеш! Хәзер әйдәгез безнең катнашучылар белән танышып китик. Э, абый исәнмесез э, сезнең исемегез һәм үзегез турында нәрсә сөйли аласыз сәлам сәлам минем исемем булат абый бүгінгі форумда мин сәләт күлтәгин айдаманы һәм э, безнең сәл кешебез минем исемем роза и мин амас ауылынан мин нурлат шәһәреннән килдем мына имнән дүрт яшь Алмаз каналы. Менә синең төркемдә Роза ничә кеше бар? Ничә бала?
Белмим, бер 17 дер. 17. Барысын да исемнәрен беләсеңме? Юк. Белмисең дә ярар.
Рәхмәт. Рәхмәт дуслар, һәм без инде уеныбызны башларга әзер. Һәм э, күргәнегезчә безнең катнашучыларда э, хәрәкәт датчиклары бар. Һәм шул хәрәкәт датчиклары ярдәмендә алар безнең уенны уйный ала һәм игътибар белән Э, экраннарга карагыз менә монда булачак уен һәм алар бик интенсив хәрәкәтләнергә тиеш һәм кем беренче булып финишка барып җитә шул җиңүче булачак сезгә кагыйдәләр аңлашылдымы аңлашылды сез башларга әзер әзер димәк э, карыйбыз зәңгәр тоз ул айдаман зәңгәр ракета айдаман чөнки ул зәңгәр ә инде э, сәркешебезнең монда кызыл төс бәлки ул кояш астында янгандыр әгәр әйдәгез әзер булсагыз башлап китик Ике. Бер. О, бик мощный хәрәкәтләнәләр безнең э, сәркешмә әйдамалыбыз. Карагыз, дуслар. Һәм айынды бик бик тагын әз генә һәм җиңүче бында Сәлкеш! Дуслар, әфәрин, безнең Роза беренче булып килеп җитте. Роза әйтәле, менә син беренче тапкыр ракетадамы? Әйе. Һәм ничек ничек үзеңне хис итәсең? Уф, ардым.
Арыта, әлбәттә, э, әлбәттә ракетада арыта. Дуслар, һәм безнең икенче раунд һәм счет э, бергә ноль. Роза алда. Хәзер карагыз, дуслар, безнең монда машиналар. Хәм инде сәлкеш төсе сары, кояш төсе хәм әйдаман төсе зәңгәр. Дуслар, сез әзерме? Әзер, әзер.
Әзер, әйдәгез.
Кем финишка беренче барып җитер микән? 3, 2, 1. Карыбыз, дуслар, бу формула бердән дә шәбрәк булачак, минемчә. Чөнки формула бердә сәлкешәр һәм әдаманнар юк, ә монда бар. Карагыз, дуслар, сәлкеш тагы финишка беренче килмәкче була. Каразан хәрәкәтләренә ләкин әйдаман да бирелми һәм тагын сәлкешебез җиңү яулады икенче раунд булат абый менә сине сәлкеш ике тапкыр җиңде син үзең ничек хис итәсең мин мондый уеннарга бик карт дип уйлыйм инде
хәзер дуслар счет икегә ноль Э, һәм безнең сәләт лайф гафу традициясе буенча минем монда бер нәрсә дә язылмаган һаман буш э, өченче тур ул да булса mortal kombat ләкин без э, сәләттә дуслык өчен шуңа күрә без чынлыкта сугышмыйбыз ләкин видео уйнарда сугышып була хәзер дуслар сезнең хәрәкәтләрегез нинди булачак кем җиңәчәк микән әйдәгез сез әзерме әзер Әзер, әйдәгез, 3, 2, 1. Китте, китте, китте, карагыз, дуслар. Әйдаман белән сәлкеш мындай уенны мында гына күреп була. Кем җиңәчәк микән? Комбо! Нинди комбо, дуслар, Әйдаманнан, ләкин сәлкеш дә бирешми. Һәм җиңүчебез Ул да булса тагын сары тез, ягъни сәл кешебез җиңүче 3-0. Вау, Котлыйм. дуслар. Рәхмәт.
Вау. А, Урыс әйтмеше бу булды, разгром. Әйдәгез хәзер э, уеннан соң кечкенә интервью баштан әйдәгез башлык э, җиңүчедән Роза. Сиңа бу уен ошадымы һәм син Бик шады. ничек син ш- э, Булат абыйны шулай 3-0 итеп ничек җиңә алдың? Ну, белмим, ну, шундый, ничек әйтим, сверхсила бар.
Сәлкеш сверхсиласы, дөресме? Әйе. Әй, ә, мен, менемчә Булат абай дама сверхсиласын куанмады. Ә, Булат абай, менә дөресен әйт әле, син ә, би- бирелмәдеңме? Бирешмәдең? Юк, бирел- э, би- бирешмәдем. А, Үземнең 30 яшемдә йөрәйтә, миңа әле е- егерме генә. Или җиде түгелме?
Юк, юк.
Вот. Ну ярар, э, афәрин, Роза, котлыйм сине. Котлыйм, котлыйм, чынлан да, афәрин дуслар, э, өчкә ноль, хәзер э, тапшыруыбызны тәмамла алдыннан, әйдәгез, сезнең бәлки берәкемгә сәлам әйтәсе киләдер, берәр нәрсә әйтәсе киләдер, менә бу камерага, рәхим итегез, Булат абый.
Әйтәсе килә, бик зур сәлам, үземнән әти-әниемә, Мариэлдан. Рәхмәт, һәм Роза? Миндә үземә әниемә һәм әтимә сәлам әйтәсем килә һәм минем яраткан Алмаз хан агаңа сәлам бирәсем килә. Сәлам, сәлам, сәлам Алмаз хан, сәлам Күлтәген һәм э, безнең уен шуның белән тамам. Студия сүз сезгә.
Сәлкеш versus Әйдаман һәм Сәлкешләр җиңде 3-кә 0. Афәрин сезгә Сәлкешләр. Сез молодцы, котлыйбыз. Э, менә монда күп кенә комментарийлар язалар. Шәп рубрика, шәп рубрика, бик драйвовый рубрика. Миңа үземә дә бу яңа рубрика ошый, бу уеннар ошый. Э, алга таба тагын да шундый уеннар э, төшерербез алла бирсә бик зур рәхмәт комментарийларыгыз өчен нурлат алга дип безгә язалар Ә, әйдәгез тагын бер кат шундый ә, перекличка у- уздыра алабыз. Кемнәр кайсы шәһәрдән, кайсы төбәктән, кайсы авылдан безне карый, шулай ук языгыз активрак комментариягә. Алия апа, рәхмәт, спасибо за доступную информацию. Бу Алия апа Айт- Айтугановага инде язалар. Сәләт One Love, Булат абый иң шәп сәхифә диләр. Булат абый сезне ишетә. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Ә без дәвам итәбез. Әлегә рубрика Сәләтле кунак. Сәләтле кунак рубрикасы биредә Сәләт Вики мәктәбе җитәкчесе, шулай ук Кыдрак хан аланы директоры Хәбил Сәхәбиев. Хәбил, сәлам. Сәлам, Ислам абый.
Хәерле кичләр.
Хәерле кичләр, кәефләр ничек?
Э, кәефләр сәләттә башкача була да алмый дип уйлыйм. Сәләт, сәләттә кәеф бары тик э, шәп кенә була ала. Шәп һәм алда гел.
Э, әйе, әлбәттә, алда гөл. Монда рәхәт.
Шуны шуны бел һей. Дөрес. Димәк, беренче сорау әйдә шундый булсын. Син бит бу аланда лидерс биләр форумда директор. Әйе, әйе. Иң иң мөһим сорау безнең бит әти-әниләр дә карый. Балалар ничек? Ага. Балалар э, әти-әниләрне э, сөендерергә ашыгам. Әлбәттә, балаларыбыз белән бар да тәртип, алар ашадылар, алар эчтеләр, аларның тамаклары тук, аларның э, төнлә белән яхшы итеп йокладылар, уку программасы барысы да ашый, спортта актив катнашалар. Ә, шундый яхшы балалар өчен әти-әниләргә әлбәттә зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, сезгә рәхмәт, синең командаңа рәхмәт, барлык аланнарга рәхмәт. Әйе, шулай ук рәхмәтләрне әлбәттә җиткерәсе килә Әйдаманнар командасына. Ә, мин уйлыйм, безнең сәлкешләр бик-бик-бик яраттылар дип үзләренең әйдаманнарын һәм әлбәттә әле форум беткәч тендәген алар үзара контакт табылырлар дип уйлыйм. Алла бирсә, менә әйдаманнар турында әйтә башладың. Син бит инде былтыр әйдаман булдың. Быел син баш җитәк. Менә ничек сиңа шундый яңа, яңа бурыч дип әйтик инде. Әлбәттә, башка иң беренче нәрсә килә, ул җаваплылык. Э, башта син күбесенчә үз төркемең белән генә булсаң син булсаң башта э, егерме утыз бала белән хәзер син зур алан өчен җавап бирәсең һәм э, аның балалар белән күбесенчә эшләү түгел ә ничектер артта күренми торган эшләре бик күп булуын мин үзем баш итәк булгач кына аңладым
Димәк, чыннан да менә җаваплылык үсә инде. Әйе, әйе. Үсә. Ә менә киләсе форумга син ничек планлаштырасың моны барырга? Әйе, алла бирса, киләсе ITB-ләр форумга мин шулай ук планлаштырам, шулай ук баш җитәк булу һәм шулай ук без вики программаны әзерләү белән шөгыльләнәбез. Әйе, менә шул турында әз генә сөйләп кит әле. Менә сәл кешеләрне безне карыйдыр, менә ITB-ләр форумга бара торган сәл кешеләр, нинди программа көтә, нәрсә сез әзерләдегез? Э, Вики программа ул гомумән э, сәлкешләрне һәм гомумән монда килгән кунакларны э, Википедия дөньясы белән Викимедиа төркемендә булган төрле проектлар белән таныштыруга юнәлгән чара, проект һәм әлбәттә безнең мастер-класслар форматында, укыту мастер-класслары форматында безнең киләчәк Э, дөнья күләм танылган спикерлар Петербургтан киләчәк ала бирсә Мәскәүдән шулай ук э, һәм үзебезнең җирле э, республикада татар телендә Википедияны үстерүчеләр киләчәк. Шулай ук шул аларның ярдәмендә без инде күбрәк сәлкешләрне шушы кызыклы шундый зур бөтен дөньяга таралган вики дөньясына тартып китергә планлаштырабыз. Афәрин. Димәк, IT биләр форумда бик шәп текә, тыгыз э, вики программа китә. Әйтеп китәсе килә, узган елында без инде мондый беренче, узган ел беренче мәртәбә шулай үткәрдек. Әйтәсе килә, э, бу форум бик ошады. Э, шулай ук кызганычка каршы быел инде чит илдән кунаклар килми, чит илдән кунаклар да узган ел безнең килгән иде. Алар безне карыйдыр бәлкем. Әйе, аларга карасалар сәламне җибәрәбез һәм нәрсә әйтәсе килә, сәлкешләргә бу Проект бик ошады һәм э, булды шундый очраклар безнең форумнан соң кайткачтын балалар э, безнең сәләт ел дәвамында эшли торган сәләт вики мәктәбе проектына үзләренең гаризаларын җибәрделәр һәм бу дөньяга инде э, тулысынча кереп киттеләр. Әфәрин, әфәрин, минемчә, менә киләсе форумнан тагын да күбрәк андый сәләт кешеләр булырга Тиеш. Әйе, әйе, алла бирса, тагын э, үзебезгә тагын да тагын да күбрәк тарт, кешене тартып китерә һәм э, ирекле белемнәр дөньясын үстерергә э, планнарыбыз зурдан. Амин.
Ә хәзер инде Хабил уен, уен безне көтә. Әйдә, кагыйдәләрен әйтеп китик. Без сиңа Википедиядәге мәкаләләр исемнәрен әйтәбез хәзер. Әйе, алар 6 булачак. Ә син шуны әйтергә тиеш, менә шул мәкалә бармы ул? Әллә юкмы? Әллә аны менә без үзебез менә бу команда белән Совет Лайф командасы белән уйлап таптык. Син әзерме? Э, әлбәттә.
Әйдә, беренче мәкалә э, русчада, татарчада әйтәм, русча экватор белых сосисок дигән мәкалә, ягъни ак сосискалар экватор. Ничек уйлыйсың, бар микән, юк микән андый мәкалә? Э, бу рус Википедиясеннән сорыйсыз сез. Әйе, рус Википедиясеннән.
Минемчә, рус Википедиясендә күп әйбер бар. Әлбәттә, мондый мәкалә дә булырга мөмкин, минемчә. Әйе, дөрес, андый мәкалә бар. Ә, Ул шул граница Мюнхен һәм Германия Әйе, арасында әйе. бар менә шундый граница, аның э, исеме шундый. Э, Киләсе мәкалә Греческий союз Аланов. А, Греческий союз Аланов. Аланов. Нәрсәдер күңелем сизә, мондый мәкалә юк дигән. Хәм яңадан дөрес. Юк. Афәрин, икенче дөрес җавап. Киләсе мәкалә Медведь упал. Медведь упал. Бу Медведев сосновым бару дигән ничектер якын, бәлки бу берәр инде э, сәнгать өлкәсендә булган э, шундый бер әсәрдер, бар диеп карыйм әле. Бар диеп карыйсың һәм бу дөрес җавап. Ләкин бу күл. Бу а, күл, күл. Менә син күрә аласың экранда э, Камчаткадагы күл, Медведю бал. Мин шат ул мәкаләнең булуына. Ярый, мин дә.
Э, бик шәп күлнең исеме. Киләсе мәкалә Охотник за логинами. Или за логинами. Ничек дөресрәк? Ике, ике вариантта дөрес. Әйе, димәк.
Ага. Охотник за Хәзер синнән инде җавап.
Хәзер инде авыррак. Бәлки ялгышырмын да. Ә, Монсын юк диеп карыйм әле. Юк дип карыйсың һәм яңадан дөрес. Яңадан дөрес, андый мәкалә юк. Һәм ике мәкалә калды. Лабиринт вертикальное яблоко дигән мәкалә. Лабиринт вертикальное яблоко.
Лабиринт вертикальное яблоко. Бу мәкалә Минемчә, э, дөрес ишеткән булсам, лабиринт вертикальное яблоко. Минемчә бу мәкалә бар бугай. Бар. Узганың бармы ул лабиринтны? Юк. Э, юк.
Юк. Үзен әйткәндә юк.
Әйдә карыйк әле дөрес җавапны. Мин аны мин сиңа әйтәм. Юк, андый мәкалә юк. Кызганыч. Дөрес түгел җавап. Һәм соңгысы калды. Э, шундый мәкалә одна красная скрепка. Одна красная скрепка. Ә, я, шуны мәкалә. Э, матур исем.
Э, матур исем, бер кызыл скрепка. Э, бер кызыл скрепка.
Минем күңелем бу мәкаләнең булуын теләр иде. Хәм мин әйе диеп җавап бирим әле. Чөнки син үзең кызыл футболкада, син баш итә. Хәм бар, бар андый мәкалә. Хәм инде ул Канада блогеры, аның исеме дә бар, Кайл Макдоналд. Ул менә алмаштырган скрепканы өйгә Әйе, ундүрт этап үткән э, скрепканы башта анда каләмгә алмаштырган һәм шулай шулай шулай э, соңгы этапта ул э, алмаштырган өй. Менә шундый кызыклы вакыйга, аның турында сез Википедияда укый аласыз. Һәм инде Хабил, сиңа зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әйдә, берничә сүз сәл кешеләргә. Э, сәлкешләргә мин э, әлбәттә э, телисем килә монда булган хәзерге вакытта форум территориясендә булган сәлкешләргә телисем килә уңышлы форум, зур җиңүләр һәм, әлбәттә, э, барлык монда булган барлык процесслардан тәм табу. Э, кемнәр инде безне онлайн карый? Әлбәттә, аларны мин чакырып калам киләсе IT э, биләр форум һәм шулай ук әле безнең профильле сменалар үтәчәк сәләттә шулай бит алар турында без әйтербез әле әйе алар турында әле әлбәттә алга таба әйтелер һәм әлбәттә ул сәлкешләрне минем караган кешеләрне селкешләр булырга чакырып калам. Рәхмәт!
Сәләт Вики мәктәбе җитәкчесе Хабил Сахабиев безнең белән элемтәдә булды. Рәхмәт сиңа, Хабил. Сәләт лайф, без сәләтне күрсәтәбез, без лидерс биләр форумны күрсәтәбез һәм без инде дәвам итәбез. Хәзер э, хөрмәтле тамашачылар, әтиәниләр, әби-бабайлар, балалар, сәлкешләр, әйламаннар, без бер видео сезнең белән карап китәбез. Без бит инде студиода утырабыз. Ә, хәзер без сезгә Форум, форумны күрсәтәбез. Кич белән, төннә, көндез, ничек форумның күренешләрен, бик шәп видео. Әйдәгез әле бергә аны карап китик.

Сәләт лайф! Дәвам итәбез әз генә комментарийлар турында. Ә, мин сораган идем, кайсы шәһәрдән безне карыйсыз. Карим язган, я смотрю из Москвы, Мәскәүгә зур сәлам. Фәридә яза, мин Арчадан һәм йөрәкләр. Шулай ук сәлам, сәлам дип монда күп кенә кешеләр яза. Эльвирка 31 яр Чаллыдан карыйбыз. Чаллы сәлам, нинди комплекс яза аласыз шулай ук. Ә, Кубрат ханнарга сәлам ә, дип яза безгә Неля. Элм 5983 Казаннар алга диләр. Казанга да зур сәлам, барлык тамашачыларга да зур сәлам. Шулай ук көтәбез сезнең комментарияларыгызны, чөнки безнең без яңадан яңа футболка уйнатабыз Сәләт Стордан бүләк. Шуңа күрә иң креатив, иң актив булган тамашачыларга э, иртәгә булачак бүләк. Ә без дәвам итәбез әлегә тагын бер рубрика Сәләтле кунак. Димәк, сәләтле, сәләтле кунак рубрикасы без бит инде лидерс беләр форумда, лидерлар, э, блогерлар да алар, аларны хәзер лидерлар дип әйтәләр, лидеры мнений, так называют блогеров, и поэтому с нами

Сиңа, Викзур, рәхмәт, большое тебе спасибо. Ну, ну что, что, я думаю, что многие поняли, аңлагансыздыр инде. Хәзер трендта TikTok. Әйдәгез, кемнәр TikTokта утыра? Сәләт official шулай ук бар TikTokта. Сез керә аласыз э, TikTokка һәм язылырга э, онытмагыз. Э, һәм инде шулай ук яза аласыз комментарийлар, кемнәр TikTokта утыра. Миңа да кызык булып китте әле. Мы хорошо слышим, не прерывалось. Диләр монда. Афәрин, мин бик шат. Шулай ук безгә язалар э, Денис Крутой. Чыннан да Денис абый бик текә. Безнең әйдәманыбыз Ләйсән Нуриевага кайнар сәламнәр, уңышлар телибез. Э, безгә яза Элм 5983. Э, Азнакайдан сәлам. Азнакай да безне карый. Азнакай сиңа зур сәлам. Денис Красавчик, Эльвирка 31 безгә яза һәм Альбина кызым сәлам дигән комментарий да бар. Языгыз тагын активрак, барлык комментарийларны без укыйбыз. Ә хәзер инде безнең булачак туры эфир безнең хәзер дә туры эфир һәм инде без хәзер урамга чыгабыз дип әйтә алам һәм Булат абый Самарханов сүзне сиңа тапшырам туры эфир дәвам итә телемост дип әйтсәк тә була була Булат абый чыгабыз элемтәгә димәк мин киям наушникны Булат абыйсы сәлам
Сәлам, сәлам. Безнең биләрдә бүген һава торышы бик шәп, көне буе эссе булды. Һәм без э, көндез баш киеме киеп йөрдек. Ә, ләкин хәзер бик шәп, бик шәп һава торышы һәм әйдәгез дуслар бергә өстән безнең биләр форумына карыйк.
Менә бит нинди яңа фишка. Беренчедән э, Булат абыйга рәхмәт. Һава торышында әйтеп кит Әйтеп узды, ә хәзер инде безнең уникаль, уникаль фишка. Менә сез хәзер лайв туры эфирда коптердан картинканы карый аласыз. Менә шундый форум җирлеге, Биләр җирлеге, Изге Шишмә янында урнашкан. Менә коптер төшмәсә яхшы булыр иде. Менә үзегез күрәсез чатырлар, иң зур чатыр, э, иң зур ак чатыр ул инде Корылтай. Сәхнә бик яхшы күренә. Без инде бер 40-50 минуттан сәркешләр белән шул сәхнә янында җыелабыз. Безнең бүген кичке чара булачак, сәләтле җисем. Менә шундый форум җирлеге. Күрәсезме, әлегә беркем дә күренми, чөнки хәзер безнең кичке аш э, вакыты һәм сәркешләр ашыйлар. Булат абый, Сиңа бик зур рәхмәт. Әгәр дә сезгә менә бу рубрика ошады икән, сез безгә шулай ук языгыз, безгә шундый фидбэк э, кирәк, көтәбез сездән э, комментарийлар. Вау, съемка с коптера супер диләр. Чыннан да супер. Э, сезгә ошаса, бәлкем тагын сезгә форум җирлеген күрсәтербез. Ә без дәвам итәбез һәм хәзер инде безнең студияда кунакта э, Эвелина Хакимова һәм без э, аның башкаруында хәзер җыр ишетербез. Эвелина, сәлам, привет. Здравствуйте.
Привет. Как дела?

Сәләт мохитен көн саен яңа яктан яктыруыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Чыннан да менә Сәләт лайфны эшләүчеләр, сезгә зур хөрмәт. Монда э, без 10 кеше, сез аларны күрмисез, ләкин көн саен без безнең студия эшли, аларга чыннан да хөрмәт һәм бик зур рәхмәт. Шуның белән безнең инде 45 минут үтеп китте, дуслар. Безгә ясал, ясал, язалар әфәрин, әфәрин. Э, сезгә әфәрин караган караганыгыз өчен шулай ук әйтеп китәбез көн саен 18-дә 30-да ютубта вконтактеда һәм инстаграмда сез безне карый аласыз шуңа күрә менә хәзер эфир беткәч сез шулай ук дусларга э, туганнарга әйтә аласыз әйдә менә шәп эфир карадым иртәгә бергә карыйк әле һәм э, сылтама җибәрә аласыз дусларыгызга туганнарыгызга башка сәл кешеләрегезгә әйдәманнарыгызга Э, һәм инде без сезгә рәхмәтле рәхмәт һәм әйдәгез менә ахырда шулай лайклар куегыз әле ютубта вконтактеда һәм инстаграмда күбрәк күбрәк күбрәк лайклар көтәбез сездән һәм без без сезгә бик рәхмәтле димәк сәләт лайф без сәләтне күрсәтәбез һәм инде сезнең белән без күрешербез иртәгә 18 дә 30 да хәерле кичләр сезгә
Бу җәйдә сезгә тагын да якынрак булырга телибез. Һәр көнне бергә онлайн форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә бер сәгатьлек турыдан-туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.